Bir wagt bir öýüne barypdyr. Ätjan. Hom. Bir zady ýüregi agyrýan bolmaly. Aýal bir zady ýüregim agyrýar, näme agyrýandygyny bilemak diýipdir. Aý borla diýipdir. Pikriň harap etme, al naharyňy diýipdir. Naharyny iýipdir, hom agşam ýatjak bolupdyr. Aýal bir zady ýüregim agyrýar, näme agyrýandygyny bilemak diýipdir.

Dädem pahyr bar diýen şu adam. Şu gylygy erbetde şu bir eden işi erbetden. Şuň ýüzüne diýýätde, e, şuň bolan owaşy. E, men däde gerek gelä şu diýme näme gerek. Ýaman kişi bolup durma ýaly. Wah oglum diýmesin ölüp barýan ýa.
Ölüp barýan ýa. Dädemiz, sizin dädemiz pahyrdanlar rahmet etsin hemmeli. O da çopandy da. Eý, diýegenli, aý, sakal goýasana, aý, namaz okaýasana. Hany, muňa dogallymyz aýtýaly, sen ahun nä, näme işiň bar diýip. Ol maşynma. Maşyn şeýle basaňda durýa. Adyna näme diýýäler? Tormoz. A, bizde tormoz diýýä.
Dädem pahyr-da, çopan-da.

Yhlas bitindi, Hudaý oňa ogul berdi, indi kesik dünýä ýaýrap otyr. Hop, ýürek ýangysyny Allah çykartda. Hol düşündiňizmi? Hop, yzyny alyp gideýliň. Gan ýanmaly boldum, ýanma lä boldy. Ýanman-a, ýykmaly. Şony bir düşündim, ýanmaly boldum. Gan ýanmaly lä boldy. Ýanmaly lä boldy, aga. Waý, sonam ýurda baryp, Aý, gany ýakmaly eken. Hop. Munda aýtýan Rowrot kyn görýär maňa ýöne gülüşmeden şeýme aýtýan. Hawa, pes deslapky ol Pygamber janyň iýýäni Hezreti Merýem janyň iýýäniniň delilini bildik. Bu barada soragyňyz barmy? Şu barada bolsun, başga zat soramaň. Indi şo çaga dogranynda Ýeňil bolýar diýip şonda diýilýärmi? Hawwa, horma iýsin, suw içsin gapdalynda. Şu güýç kuwwat berýär. Hawwa. Güýç kuwwat deregini aýtyp bereýin delilini. Hurmadan-da güýçli zat kän. Onda-da näme diýip Allajan hurma iý diýýär? Hurmaň gowy zady ýanyndan suw içseň aňyrsy on müň enerji bolýar. Wagt geçmäkä enerji bolýar. Şonysy gowy. Şondan üçinem Allatagala hurma iý diýýär. Sen näme diýdik, hurmaň ýanyndan suw içseň, meselem, bismillah, şuny iýýäň, suw içýäň üstünden diýýäň. Aňyrsy on munt gowrak enerji bolýar. Şondan üçin hurma gowy zat. Iň basym enerji bolýanlardan. Emma ho diýseň şärt bir sagat soňram wah, indi indem gymmatly, ho soňram maraý etseň-de gyzyklatýar.

Orazaý hurma bilen agzyny açýarlar näme onda? Pygamber açýamyşdyk diýýärler. Pygamber köplerçe gyşda Orazaý hurma bilen agzyny açýamyşdyk. Tomsda suw bilen ýa duk bilen. Seň aýtýanyň işte aýdaýyn. Duk näme?
Çal. Hä.
Bulak suw guýýarlar. Iň oň iň gowusy duz guýmasyzlykdyr-a. Çal. Çal duz guýmasaň beter gowular. Duz guýsaň öýe duzluk bolýada. Indi o ýedi sany diýýäni ol beter gowy zat. Hamana Bismillah. Şuňa näme diýýäňiz siz? Liwan diýýär ýurtda. Bakal.
Bakal diýýär. Bakal? Ha. Bir bakal suw. Muňa görä doly korrak, indi şijirerek. Içine alty, ýedi, ýedi sany hurmaklyam. Hurmany ýaryp, ýaryp, ýaryp, ine şejere ýaryp, ýaryp, ýaryp oklaýaň. Hamany şu mahal goýýaň. Gapagyny şeýle ýaýyp gel gelden. Ýa ýapýaň, ýa ýapmaýaň. Şuň içinde suw bar, başga näme bar? Hurma. Şu şu durşuna durýa. Otur. Şu durşuna durýa. Erti ukudan turýaň. Şu gaty gowy zat. Özem Hurma özünde bar güýjüni suwa çykarýar. Hawa, ertir hamana bir galam bilen bir zat bilen bulaýaň. Hawa, ene. Bulaýaň, dürýäň, etek gaçýar, bismilla, içýäň suwuny. Indi hurma etdiň-de, hurmany datyp görseň, hiç zat tagam galmandyr, hemme güýjüni suwa berýär. Oňa töhi dökäman. Bu gowy zat. Şu mahal oturan ýeriňde ýedi hurma iýseň gyn-da. Şeýlemi? Emma ony ýedi hurmany suwa taşlap, suwa atyp goýsaň, ertir suwuny içýäň, ýedi hurma iýen ýanak, indi halk ýörite seni ýortubermeli bolýar, menda ýok. Gaýnag suw, sowuk suw tapar. Aşgazanyň dyzy hiç agyram ýok, sen pagat Bir baka suw içdiňda başyda gitmediň ýöne güýjüde bar ýedi hurmaň güýjüde içinde bar nagat Resulullah janyň etýäni bir derman zat ýa on mun şonda da aýtdyk köplerçe erki adamlar şeýtsin diýdik Onam aýallar halk ýörýäninde baha goly ýortup bermesinler. Indi mundan soraňyz galdymy? Ýöne başga zat soraýman.

Zat soraýan ştjygagdaý. Soňam biri men ýaly biri aslan zat soramaýan mydam ýöne şeýdip diňläp otyryn. Ahyr Ymam Ebu Ýusup aýtdy sende bir zat sora diýipdir. Onda agzyny haçan açmaly diýipdir. Onda diýipdir akyl kemmişdika Ymam Ebu Ýusup bilmeýänmişde. Onda gün ýaşanda diýipdir. Gün ýaşmasa nätme bolar diýipdir. Ymam Ebu Ýusup aýdypdyr, Hä diýipdir. Şu olar keplemändir onuň gowumy. Soňra zat dogry aýdypdyr. Uzundan bir zat dogry aýdypdyr. Häzir hormadan, gar ýanmadan düşünişdiňiz näme? Ha. Muna saglygyň dermany diýip muny wideo edip satsaňyzda bolar Hop. Indi saglygyň ýoly näçe zat diýdik? Iki. Iki zat. Birini aýtdykmy, ikisini aýtdykmy? Birini. Birini aýtdyk. O da ganyň gürrüňi boldy. Gan ýanmaly däl, şyny gaýym bilmeli. Ýöne bir zatda bar häzir galypdyr siz soramadyňyz. Ýanjagy ýanypdyr, ýaşy ellä barypdyr, iýjegin iýipdir, banan biradyny diýipdir, hoz biraz diýipdir, men pahyr näme diýin diýse näme diýmeli. Düşündikmi? Sag bol, gowy sorag. Sag bol, gowy sorag indi.

Hawa.
Üzümiňki?
Üzümiňki.
Of, näme suwal degel. Bir ýurtda türkmenler-de gaty gaýnatýarlar. Pygamberimizi beter gowy görýärmiş. Ýagny suwda? Ha.

Hallyýa araplar sen molla sirke diýip eşitmediňizmi? Sirke.
Bizem bal diýýär. He? Bizem bal diýýäs-dä.
O sirke bolanda şo bal bolýandyr-da. He, ýok. Hal. Hal, bal başga.
Bal siňegiň balymy?
Ýok, şu üzümiň baly, almaň baly. Hany şunýalaky bal.
Gaty turşy. Aý sadaja aýdaýyn hemmäňiz ýaş oglan. Gelşiksiz ýöne öz bolşy şo-da. Gadym üzüm ýa alma ýatyryp ol arak bejerýärler, haram suw bejerýärler. Hawa. Şoň halal bölek iýilişi. Ýatyrylyşy parh etýär, güni parh etýär, ýakylyşy parh etýär. Açyklaýyn bireme. Meselen bize bir toparlar soraýar, dükter bize siz arak diýýäňiz, näme diýýäňiz şoňa? Hawa. Hawa, arak.
Arak, haramda.
Hmm. Bize dükter buyurt diýýär. Biz aýtýas, dükter buyursa şuny iç diýýäs. Pyýamberimiz gowy görýänmiş. Ondan soň bir hal aljak. Gowy diňläň. Şony näme niýet bilen içse şu şonda bar. Fakat bir mes etmeýä hal aljak. Hawa.
Şonda näme zererde bolsa munda ýok.
Nagat geň zat.
Yslamyýetiň derini Pygamberjanyň gaty gowy görýän zady. Bismillah. Güzi ýagyşyna azajyk goşduk. Şu tagamyny gör. Halamasaň derrew çekaý dişim agyrýa diýdi. Turşumy? Hawa. Sen işte gör. Boljakmy? Turşusy bar däm? Turşusy bar. Hawa.

Arkasyna kakdyň. Boldy. Limon, tuz. Limondan näme peýda bar bolsa şunda bar. Gadym dükderler aýtýar, limon şi iki süpür etýän iş. Düşündikmi? Şu mahalla aýdýan meselen mundan gyn görseňiz sizde bol Hudaýa şükür limonyň suwundan haýyrlanam bar. Ganyň suwy. Pahym, aşgazanyny ezýetsiz etsin, tu-u-u-u-ş edip, wah, aşgazanym, ahun agaň buýran zady näme diýip durmasyn. Hamana lemonyň suwuny içjek-dä, ýanýan suw al. Lemonyň suwuny şuny ýaly goşsyn, suwuny artdyrasyn. Hawa. Öz turşusyny özi görsün-dä. Ýa, meselem, şuny maşyn men görýän üstümde. Turşurakmyşdyk, suwuny artdyraýyn. Ýuwanurakmyşdyk, mundan artdyraýyn. Limon, sirke. Ganyň suw gatýan zadyň biri. Çaýyňa, naharyňa, suwuňa, suw içiňde araçyk goşaýmaly. Ýa meselem bärde Şu mahallam sen Hudaý öçke ganyň ýanana-ga häzir. Ganyň mydam ýanmasyn diýip, ol ýakýan zad-a iýeň-ak. Ýene ganyň sowugrak bolsun diýseň, kädi suwa goşup içibermeli. Düşündikmi? Hawa, mundan geçeýliň indi. Ikilenjä baraýly. Ikilenjisi. Injek bolsaň gün agşam bir liwan suw içme. Doldur, bunu kol. Kabyl diýdiň badyna? Bakal. Bakal.
Bir bakal dolduryp, gün agşam bir däne, gaharyň gelse iki däne, beter gaharyň gelse üç bakal suw içme. Ertir turuň duz içmeli. Çyl adam mydam jany sag bolar. Şuňa garaşyp durşa ertirden içmeli diýermi. Hawa agşam ýataňda içmeli. Turuň türkmeniň bir kepi bar aç bolsaň aşgazana suw hem ýo ýalan içmeli. Agşam ýataňda biz eşitdik gökleň doganlar

Göle girdiňä akýan köne meňzeş diýerdi. Tama görýär bir zat şo dälmi şo? Hawa. Öň çykyrdyjyk ýatyp çeker bir öň. Içiň içiň. Ýatjak bolaňda bir liwan bir hawa bakal suw gaharyň gelse iki bakal öter gahar döwsem üç bakal. Ertir turan wagtyňda şeýle. Şol adam mydam jany sagdyr.

Şol sebäbi hamana ýüze altmyş persent diýýäňizmi? Hawa. Ýüze altmyş persenti gaýgydan, ýüze kyrk ýa elli ýa otuz persendi göwresiniň suwy azlygyndan gurýar, kyk-kyk-kyk bolýar. Göwräň suwy az bolýar. Düşündikmi? Ol bir adam suw içip ýatsa, biz ozal gumdan ýaradypdyrys-da.

Aý jelakary şeýtsene suwly ýatyrsana mende. Emmä suw içmän ýatsam häline ýe bilen naharymy iýipdirin. Indide uka gitýän suw-da içmändirin. Gije ýatyn indi agzym gurap başlady. Aý gije diş görýän Aý guýadan gaçýan daga minýän ööw öllüm aý bekdir özi iş şi göwräň suwy ýetmeýänliginden bar göwräň suw a agam ertir turýa ärine aýtýa aý men diýä gije ýatyp bilemok dadaý sen jynyňmy adyranlar diýä. Muny ertide şeýtdi, Alby direklere eltýärler, bir-de sen jynyňma diýip, muny taýak bilen urup, urup, özi urman. Hiç jyny ýok, o bedgöwresiniň suwa pahyryň. Ony ýenjip, kül çykarýarlar. O urulýan aýal bolsa ýene erkek bol. Hawa, indi göwre. Näme diýdik, göwräň suwy kän bolsa, göwre rahat ýatýar. Şaýat gije näme synja çykarsyn-ha, ýöne göwre hoş daş ol. Biz sebze diýýäs, naharyň başyndan ýaşyl ot iýilmeýärmi? Şoňa suw sepeläňde daýawja bolýarmy ýa bolmaýarmy? Ýygylandan soňram-da-ha. Suw sepilmese näme bolýar? Züllerem.
Göwre daş bolar. Ýygylandan soň şeýle ol. Göwräde suw berseň, ýa bir gül bolýar, ýygýa, munuň gabagyny açakyna kökünden goýýaly, öl bolup durandyr, suwdan haýryny alyp durýar. Göwräde şeýle. Ýatjak wagtyňda suw içip ýatsaň, el-aýak rahat ýatýar. El-aýaga suw az barsa, Gije ölüp daňyny atarýa, bir gezek suw içenakda, türkmençilik, ertide turýa, ajy özüne suw içmelýä, ýene-de suwsuz ýatyp barýa. Agşam ýataňda bir liwan suw, ertir turan wagtyň bir bakal suw içmek beter. Ýa Nur ýa Allah. Bismillah.

Biz näme diýeli diýýärler. Biz özümiz indi ýigrimi ýyl bolup barýa şu aparat karhana näme diýýäňiz? Zawod.
Ulkan zat bejerilýän ýerler. Zawod. Zawod.
Zawod. Firma zawod. Zawod. Zawodyň zatlaryny ýigrimi ýyl bolup barýa iýemza. Berdik şuda şuna.
Ýer ýalan bolmady. Haw, bu ýurduňkydan beter, görer ýaly-da bolmady. Ynha, indi şeker galyp goýmaýan hiç myhmanlara. Öýümde-de goýmaýan. Hawa, indi otuz ýedi ýaşa girdim. On ýedi ýaşymdan bäri şyn ýaly gant heniz iýemok-da. Hawa, ýa nuşaba diýýär, içilýär. Hawa. Ýigrimi ýyl bäri, asylda adama, on ýedi ýaşymdan bäri. Ýa bir topar şu bazaryň gatygy, bazaryň çaly bir zat. Şol tätiläp berdik hemmesini. Niçe ýyl boldy Hudaýa şükür. Ony soraýaly şu ýanymdaky Kesipgerelle, Hop sen äp berýäň, biz äp berip bilemizok, biz näme edeýin diýýärler. Hop biz baran ýerimize içýäris diýýär. Ahun. Indi biz baran ýerimizde ýüze galmaýar sen bokurdagma ýokmaýar bolmaýar aý oň goňşýan aý bor diýen çörek bor diýen bolar diýen hylasa ýene aýdýan hop uly millete näme diýmeli hamana sen soraýaňda hi bolmasa diýen ona iýýäňiz hi bolmasa günde zeýtun ýadyňyzdan çykarmaň diýen. Şu iýen zawoddan gelýän zatlaryň peýdasy bolsa zererde kän-dä. Hiý bolmasa içiňiz ýuwlup dursun, içiňiz işläp dursun, soň zereri basym göwreden çyksyn diýen. Düşündirip bildimmi? Ogam muny ýylan kaýa bolsa, has-da bidöwür zamanda. Durubersin çöl ýaly. Durubersin hawa, her güne bir çemçe, iki çemçe, hawa ýaňa aýtdym-a men gaharym gelse käte çaýa guýýan. Hawa, ol ne gyzgyn çaý bilen barýa, basym göwräňe ýaýraýa. Gyzgyn çaýa azajyk içjek bolup durkaň, guýdan görüň, şony iç, bir munutdan aýnadan gözle, ýüzüňe zeýtunyň ýagynyň eseri barandyr. Hawa, suw bilen bolup dur-da, göwräk basym çekýä. Aşgazan, içege, soýýa. Hop, Düşündikmi? Bu zamanda bir iýip-içilýän zatlaryň içinde näçe zeýtun ýagy güne bir çemçe, iki çemçe, üç çemçe bolsa-ha. Mydam içi ýuwlup dursa, iýilýän naharyň zereri basym aýryşsyn. Peýdasyny göwre çeksin, zereri aýryşsyn. Bismillah.

Gany, ýanýa otuz ýaşa barýançagam duran öçli gäliň ilde golaýyndan adam habar atyp bilenok. Äriň görse-de urşakdan soň o hol diýmek islemek. Hol beýnä gowy, bäş-alty ýaşyndäki oglana gowy. Hemme kişä däl. Ýa bir toparlaryň hili bir süňk agyrylary bar. Süňk agyrýar. Ola güni birje däne agşam iýmeli. Ýa meselem gyşda gün ertir bilen birje däl. Gyşda gowy zat. Ýaňky hol diýýänler içmek ýaly-la. Içmek gowy zat-da. Nä geýeň ah sen? Yssyda geregi ýok. Yssyda geregi ýok, hol deşik. Ýa näme iýmeýäň? Näme diýip iýeýin? Gar ýagyp dur. Sagbolma. Ysydy garsy diýip gaby ni has bolmasa üzümi üzüm soraýaly muň gyzgyny bar diýen. Gyzgyny bar ýöne ýak diýen. Hoz indi hozuň gyzgyny bar ýak diýen. Sen sora muň gyzgyny bolup näme diýip ýak diýer diýse. Sen sora. Gyzgyny bolup näme üçin ýak diýer. Sagbolýa.
Indi ikijigi bellije. Şyň iki däne tebigaty bar. Biri gyzgyn. Belaw edýär. Siz näme edýäňiz hamana? Iki bilen iki näçe bolýar? Dört.
Iki şoň gapdalyndan şijire goýulýar-da. Hawa.
X, X, X. Hawa.
X iki näçe bolýar? Dört.
Hurmada iki zat bar. Biri gyzgyn, X ogrulyk bar. Munda gyzgyn X ölülik bar. Nji gyzgyn X ölülik rutubet diýeris biz mertub. Emme şeker gant şeker. Gyzgyn X gury. Hoz gyzgyn X gury. Olar barsa ýak diýen. Injir ba ýakmyýa tomsda diýseň iýen bar. Üzüm tomsda diýseň iýen bar. Düşündikmi? Parallar şo. Muň öz ozal gurluşynda bar. Ýagny sadarak türkmençe aýtsak, muny iýseň be göwräňi gyzgyn etýä, göwräň suwuny sormaýa. Hemmä bi gärim hoşk. Gyzgyn, iks, gury.

Nabat berýäle süýdi artsyn diýip. Hawa.
Süýdi köpelsin diýip. Gowy diňläň. Nabatyň ol gant şeker-dä.
Bide şoň ýakylan hili. Ol bir süýjülik keseli bolýa. Süýjülik keseli diýäler. Gantda myň süýjüligi gantdan şekerden kän az. Bu bir ýakylan hili. Hany biz bir ýurtda biri men şeker kän iýýän sen şekeri aýyr zyr aýyryp bilmeseň nabat aýyrylyn diýýäs öwrenişýänçäň diýýäs. Düşündirip bildimmi? Ýöne onda kän haýyrlanmaly däl, kän haýyrlanjakda bolsa beter kän haýyrlansa süýjülik göwresine ýapyşyp galýar süýjülik keseli. Beter gije gündiz kysymlap kysymlap guýuberse. Muň dermany näme? Şuny azajyk yslah et ýa azajyk zererini aýyrýan zat limondan bir azajyk kesipjik gapdaldan atmaly çaýa. Hamana men şuny çaýyma atýan şunýaljyk limony gapdaldan atmaly. Düşündikmi? Şuny şo gelin içse süýji bireme azalýa limon ony kesýäda. Ýöne süýjülik keselinde de peýdasy bolýa. Ýa-ma hamana, ýany şi bir dert getirjek bolsa, bi şi derdi köş diýen. Bir gowy mysal aýdaýyn. Meselen, gadym türkmen çorba bişirýär-dä. Sygryň eti, sygryň eti. Gyzgyn X gury yani zerer kän şeker yaly şoda. Hom gadymy türkmen çorbak näme atýa? Nardan bilýäňizmi? Nardan atýa. Naryň dänesi. Nardana.
Bizem şu naryň dänesi. Naryň dänesi atýa gadymy. Şol atylýan bilýäňizmi? Bileň. Gadymy türkmen atýa şo. Biz garaja çorba bolýar, nardan atylýar-da. Şol nardanma sygryň etegi, sygryň etindäki zereri aýryp berýär. Beh, hawa, şondan üçin köne türkmen atýar. Nardan ýana lemon-da şeýle. Bir topar sygryň eti kän atylsa, azajyk lemon atmaly. Şo sygryň etindäki zereri köştýär, aýyrýar. Nabatyň-da zererini köştýän zat ine lemon. Düşündiňizmi? Hmm. Indi ýaňky soragyňda aýallar diýen nabat içýär diýýär. Biraz gije güniz nabat etmesin, gowsy injir içsin, üzüm içsin, arasynda-da nabat içsin. Ýok, olary alyp bilmeýän ýerde-de bolsa, hiý bolmasa kädi arasynda limon dassyn.